Gũkĩrĩ andũ ega? Ĩĩ. Nĩ wĩra? nĩ wĩra. Eh, ũkwenda ũrutwo. One. Ĩni. Eh, nĩ karati. Ii nĩ karati. Nĩ kega karati tikonekie kwenda rĩrĩ. Gathondekerwo. Ĩĩ. Ĩni. One. Yes. Yeah. Na niĩ nyuma na hau kĩanda. Ĩĩ. Gũkũ kwa Hesroni. Ehe. Ũyũ hutia. Nĩ gwaka kwarĩ ha? o harĩa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ ũtanakinya rĩrĩ harĩa he mahiga Ehe, ĩĩ nĩwamũkora. ĩĩ, ĩĩ, no nginya ingĩamũkora Ehe, ĩĩ tondũ rĩrĩ ii, tondũ tũtirĩ akenu nĩkĩ? nĩ ũndũ wake Ehe, rĩu nĩ tũkĩrĩgĩte gwĩtwo kũu ta athuri eh, ĩĩ ehe, tondũ hecironi he roho wĩrĩgĩte kũmũnyita waki Hezironi nĩ anyitĩtwo nĩ roho wĩho wa kwĩrirĩria nyamũ. Ehe, ciĩke atĩa? Eh, Ũhoro ũcio na nĩ mũthiangu tondũ ona ngũ- ngũ- ngũĩ nĩ ũiguĩte. Tondũ niĩ ndienda njukũ, Ehe, niĩ ndiendete njukũ. ndiũiguĩte. Ngũĩ nĩ ũiguĩte. Ehe. He icio. Rĩu rĩu- rĩu ndiũĩ ngũkũrutĩria kũ tondũ rũgano rwa Hezironi nĩ rũraihu mũno. tondũ kwĩ mũthenya wa Jumamothi ngwĩciria he mbura iguire na gũkũ kĩanda Ĩ, mbura ĩtaigua. na heri heri heri nĩ twaikũrũkire Ehe. gũikũrũka tũgĩkora Hezironi ona arorete gũcinwo Ehe. tondũ kũratuĩka atĩ egũkorererwo e- e- e- egũkorererwo na na ng'ombe ya mũtungatĩri Ng'ombe ameulia kii. Eh, roho ũrĩa Oh, ni roho ria wa. roho ũrĩa ngwĩciria nĩguo ũkoretwo ũkĩgia ũ Mundu uto Hesironi. hecironi Eh. rĩu ng'ombe ya mũtungatĩri na wena yake rĩ Ehe. tũgĩkinya handũ tũkĩmũria kaĩ we yaku ũta ka- ũrarega kũnyita yaku nĩkĩ ũnyite ya mũtungatĩri tondũ rĩu thaa ici mũtungatĩri ona nĩ aregete kũnyua iria rĩa ng'ombe ĩyo arauga ti rĩega nĩ iroge twa twa twa mũrangi akauga atĩrĩrĩ atĩ nĩonaga ya mũtungatĩri ĩ njega ĩ gũkĩra yake Ehe, nĩ nduĩre nĩ nduĩre ĩna irio ĩna irio ũhoro reke ũ- ũ- ũkĩrehe rũgano Ehe, rĩu rũgano rũu nĩruo tũkoretwo tũkĩrora ehe, tondũ hecironi itũra rĩrĩ nĩ ekuma nĩ egũthiĩ nĩ egũthiĩ Ĩĩ, gũkũ ndangĩikara ĩĩ. ndangĩikara tondũ rĩu ng'ombe matũtigakiuo twaga rĩu ng'ombe tũtingĩtuĩka Ĩĩ. atĩ tũrĩtuagĩra ng'ombe Nake nĩ nake athiĩ hecironi handũ athiĩ wĩra Ĩĩ, agaciuma thutha ĩĩ. tũkarega